Mebia adagbe na ame sia ame le agbe ŋke ƒe aʋa la dzi. Eee nu sue ɖe medi be magafia nu tso Bi netwɔk ŋu yi nye kripto korensi. Egɔme nye be kripto korensia ele ŋkɔ xɔ le ŋe dome le ŋkɔ xɔ le xexea me ƒe akpa sia akpa vevietɔ xe Donald Trump va zu eee. Dziɖula le Amerika gbedzi. E Ne àkpɔ nu yi le dzɔdzɔ le xexea me fifi laa la, ame xɔŋkɔwo yiwo nye xexea me dziɖulawoe. Wole cryptocurrency value wu ale yi mí ameyibɔwo míle cryptocurrency value. E Mefia nu tso Novotech ŋu le ƒedowo me va yi yi wɔe be fifi laa meva tasi nufiafia tso ŋu. Egɔme nye be, Novoteltɔwo wova de asi le mía ŋu le dziɖuɖu yi nɔ Amerika gbe dzi va yi le ƒe mawo me hafi Donald Trump va zi dzi. Yi wɔ be me va tasi investment akɔ gakɔ de na ɖe me me va tasi nu mawo fafia. Nu mi va le fafia zɔn eya nye program abe project we. Le kpɔɖeŋu me Pi netwɔk, le kpɔɖeŋu me e le woyɔnɛ be e Bi netwɔk, le kpɔɖeŋu me Intalink projɛt. Enu mawo ya me va le nu fia tso ŋu. Fifi la ƒe ayiwo mi le sese la amewo le dɔ wɔm le e sati yi me mele ahan yi wɔe be mianɔ aƒea viɖe viɖewo se ta mitsɔ kem. Ok, mayi dzi. Eh, B network. Eya me kɔ ne le kpɔkpɔ le mɔdzi fifi la. Eh, de me dze dɔ wɔwɔ tsoŋ eƒe woame ne alo eƒe woame atɔ enye ya he me le B network mine. Fifi la bi netwɛ yiɛ ɖe asime. Ele mɔ dzi yiɛ ɖe asime mekpɔ do asiɛ me o. Egɔme nye be mi le dzadzra do wɔ kple susu be mia ge ɖe asime. Ele me se na ma. Asime wa yi ɖe. Zi ɖeka ya mi le asi zi dzi. Ŋkeke ɖeka me mia zi dzi le ŋkeke ɖeka me zi ɖeka. Eyae ma me teŋ kpɔ alafa adre Blane vɔ ade kple af ene eye ame to ŋu kpɔ ne wo nye be wo list alo wo kɔe kɔ da ɖe asi dzi mia me yo mi le crypto currency me mia nya ga ne ne yi ge ɖe kotoku me nam pi network me kɔ fia nu va yi nye me to ŋu fia nu wo yi dzia o wa me kɔ fia nu va yi. Egɔme nye be nenema tututu ya Pi network tsie zɔ. Pi network ƒe evelia eya nye Bi network. Evelia Bi network ɖe ele ga wɔ tso gɔmedzedze vɔ mekpɔ da eɖokui dzi asime o. Enu ma ya medi be mabia. Mate ŋu wò ŋutɔ ne mefia na ɖe ɖe yi ɖe YouTube alo TikTok nava bia se be ɖe nu yi kodzo le fafia, nu yi kosi le fafia ɖe mava ka nu, masrɔ̃ nu le cryptocurrency me ɖe mi yɔnɛ be do your own cryptocurrency research alo do your own research. Woƒe research yi nawɔ ɖe eya nye ma mekɔ le wò fia. Be network etrɔ zu gavɔ. Èkpɔa? Amɛyiwo le minie wɔ kplim ɖe, advert viɖe ya ko mawɔ, ekema woava ame agbɔsɔsɔ alo bii ƒe agbɔsɔsɔ ava kpe ɖe ŋunye kple kple susu be mate ŋu amine cryptocurrency-a. Advert yi nèkpɔ fifi la wole wɔwɔ. Ne wonya wɔe vɔ ko la, ame enelia ava kpe ɖe ŋunye alo bii enelia Anyi enelia ava kpe ɖe ŋunye kple susu be nye ɖe ga aɖe ne woa dzi de edzi. Efe ka wole hehe nam? Advert amewo mega le TV gbɔ nɔ o. Phone dzi la mi le nuwo kpɔ le. Ta ega yiwo xe na TV tɔwo alo tele tɔwo efe yiwo me va yi ɖe. Wo tasi efe ma hehe. Wo kɔ gama kɔ na Bing company a. Ta Bing company a ɖe anam kake ɖe. Ta ne mekpɔ advert ya vɔ ɖe, nuyi woawɔ nye be woanam ega ƒe kakɛ ɖe. Sigbe ya mikɔ le ga kpɔ le kɔmpita dzi ema. Sigbe ya mikɔ le ga kpɔ le miabe fon dzi ema. Ta ne advert ya vɔ ko, nye be commission ava. Zi ɖeka tsi matɔe. Nenema ya nɔ le yiyi edzi vivivo. Le cryptocurrency ƒe akpa dzie ma, wole eyɔ be blockchain, ame ɖewo le eyɔ be web three. Web three a ɖe eƒe dee ma me kɔ le wofia. Ne advert ya wɔ vɔ ɖe, nu yi woadzɔ enye be eganye age ɖe kotoku me nam. Nɔvi lɔlɔ, e cryptocurrency Donald Trump ko wòva ɖe ebe yeawɔ America. Cryptocurrency ƒe xexeame ƒe ganɔƒe. Fifi la bii ɖe nu yi medi be mafia wò nye be wò tsɛ nàte ŋu anɔ do le wò fon dzi. Wò email kple wò fon nɔmba ekpa. Nye ƒe xe efe yi woxe nam ɖe ya nye ma. Ta fifi la ame woame ene eya ele dɔ wɔ nam. Be mekpɔ advert ta woaxe efe ya nam le gaƒoƒo blaeve vɔ ne megbe. Simple and short. O ma va yi bia me ɖe ga hafi wa na o ao. Business ya mi le wɔ o. Bi eye nu yo ne kpɔ point yo me xɔ fifi la ɖe. E ya de asi me. Ta edze be o tse na gede me. Ale na wa gede me ya nye me le o fia. Ewò ƒe email kple wò fon nɔmba ekpã. Ne game va dee, ahiã be nàzã wò Ghana passport alo wò Togo ID card nàkɔ verify be ame ŋutɔŋutɔ ele dɔ wɔ, menye robɔt ye o. Ekema nuka wòtse nàxɔ egaya ade kotoku me? Simple and short, wotsɔ Dex kɔ va. Nye xexeame ƒe cryptocurrency dzraƒe kɔ da ɖe app ya dzi. Egɔme nye be development, ŋgɔgbeɖeɖe ya mele didi na cryptocurrency kple amegbetɔ ƒe ŋuɖedi alo dedienɔnɔ ta, ega ƒe ŋgɔgbeɖeɖe ta. Fifi la ne matsɔ ga tso ʋeya me alo matsɔ ga tso Ghana, tso Togo, tso Benin me, Dahomey kɔ yi ɖe America ɖe, gaƒoƒo ɖeka Made o. Magblɔ be adaŋaƒoƒo ɖeka mate ŋu atsɔ miliɔnwo tso Ghana me tsɔ do ɖe ame ɖe le Amerika. Sigbe ke ame ɖe tsɛ atsɔ miliɔn aɖewoe tso Amerika tsɔ do ɖam. Mava wɔe be mayi ɖe banki, mava yi tɔ ɖe kiu me, bankitɔwo anɔ nye bia be nu ka ta medi be makɔ ga e ga tsɔ do ɖe ame ɖe le Yovo ɖe. Ame kae nèkɔ a nu ka ta nèle ga ya xɔ? Biabia aɖewoe ma. Fifi la ɖe, dɛksi yi wona

Fifi la mía yi ɖe dex dex ema ne le kpɔkpɔ. Ekpɔ dex a. Egɔme nye be cryptocurrency wo le dex a dzi ye. Mate ŋu atsɔ B wallet ate ŋu aƒle wo wɔanɔ nye ƒe wallet me. Ele kpɔa? Dex ƒe ŋgɔgbe tsã ɖe menɔ dzi o. Kɔsiɖa ya me ya wokɔ dex kɔ va kpe ɖe eŋu. Ta fifi la mi le blockchain kpɔ le B network dzi. Fifi la mi le dex kpɔ le block block tech technology a dzi yi wɔe be web three a le ŋgɔgbe de na mi. Dagbe ya mi le di biabia na me sia me le ʋe me. Agbe a le B network nye mi nya nene wa xe na me wɔe o vɔ nya be amewo gbɔ akpe na ɖewo kpɔ gbe egɔme nye be ame yi kplɔm de B network me ɖe million wɔme nyi eya ele si me kpɔ ame ɖewo tsɔ million ɖeka wɔe. Nigeria ŋutsuvi ɖewo miliɔn ɖeka wɛ, ame bubuwo miliɔn akpe na ɖe wɛ. Enya akpe nu ka akpe akpe wame wame ne ne e e adre eya koe le asinye. Vɔ amewo miliɔn wɛ eya le amewo si. Akpe adre hafi mava ekpɔ miliɔn ekema menye nu vi o. Ɖagbe ame biana ame sia ame. Mídi be míayi ŋgɔgbe le ʋe me ɖe. Ne ènya mɔnu ɖoe ɖe, tsɔe va mɔ dzi na ame ɖe tsɛ ne va srɔ̃ le gbɔwòe. Ne míase vivi na amewoe, kodi nàkɔ wɔ alo nàkɔ wò tsɛ nàkɔ ge ɖe míaƒe habɔbɔ me, bi ƒe habɔbɔ me ɖe, eyae nye ma nèle kpɔkpɔ le mɔ dzi. Ele very easy. Hum. Meƒo nu didi. Gaƒo eh, miniti ewo ya ko mehiã be makɔ kpe ɖe ame ɖe ŋu. Ta eya nye ma megbɔ zazagbe. Megaŋlɔ be megblɔ nya ɖaa. Ne kpɔ video vɔ ɖe me kple ame ɖe. Megaŋlɔ be o subscribe. Megaŋlɔ be o ame ɖe anya naɖe tso ŋu. Le Ghana me, le Togo me, le Daho me kple susu be mía ƒete míatsi ne míakɔ ŋgɔgbe de na mía nɔe. Mebia adagbe na amesiɔame, Míanɔ kame nɔvi lɔlɔ̃woe?